מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף סז עמוד א'. לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. די תורה זאגט אונז א מענטש וואס ווערט טמא דארף ארויס גיין פון די מחנה. יעצט איך ווייס ס'איז דא דריי פארשידענע מחנות, ס'איז דא די מחנה שכינה, דאס איז ממש די עזרה אליינס, איך האב די מחנה לוויה, דאס איז הר הבית, שפעטער האב איך די דריטע מחנה, דאס איז מחנה ישראל, גאנצע שלייעם האט יעדע פלאץ וואס איז מקף חומה. יעצט אונז ווייסן אויכעט אז ס'איז דא דריי מדריגות פון טומאה, אונז האבן א טמאי מת, אונז האבן איינעם וואס איז א זב, און אונז האבן איינעם וואס איז א מצורע. האבן געזאגט בעצם און אנגענומען פאר פשטות אזוי, איינער וואס איז א טמאי מת, ער דארף נאר ארויסגיין פון מחנה שכינה, פון די עזרה, מער ווי דאס דארף ער נישט ארויסגיין. הר הבית קען ער זיך דרייען, מקוה חומה קען ער זיך דרייען, נישט קיין שום פראבלעם. די זאב, וואס זיין איז אביסל העכער מדריגה זיין טעמע, ער מוז נישט נאר אויסגיין פון מחנה שכינה, נאר אויך פון מחנה לוויה, ער מוז ארויסגיין פון הר הבית, אבער זיך דרייען אין ירושלים, נישט קיין שום פראבלעם. שפעטער האט מען געהאט די העכסטע מדריגה פון טומאה, דאס איז געווען די מצורע, וואס נישט נאר ער מוז ארויסגיין פון מחנה שכינה, נישט נאר ער מוז ארויסגיין פון מחנה לוויה, נאר ער מוז אויך ארויסגיין פון מחנה ישראל. דאס זענען געווען די דריי פארשידענע מדריגות וואס מען האט געהאט ביז יעצט. איז האמער געהאט דא בעצם דריי פארשידענע זאונס, האמער דא מחנה שכינה, מחנה לוויה, און מחנה ישראל. מיט דעם לאמיר אנהייבן די גמרא. מנין פיר שורות פון אונטן דף סמ ז עמוד א', פרעגט די גמרא אזוי, מאי חמרא דזאב מיט טומאת מת, פון ווי ווייסט איר, אונז האבן יעצט אנגענומען מיט א פשטות אז די טומאת מת איז די נידריגסטע מדריגה, ער מוז נאר ארויסגיין פון מחנה שכינה, און די זאב איז א שטיקל העכער מדריגה, אים זאל איך ארויסגיין פון מיין כנלעוויע. פרעג די מרא פון ווי נעמסטו דאס? פון ווי ווייסטו אז די זאב איז א שטיקל העכער מדריגה ווי דער וואס איז געווארן טמא למז? ענטפערט די גמרא א פשוט'ן תירוץ, שכן טומאה יוצא עליו מגופו, אז דו וועסט אנקוקן וואס איז די מקור הטומאה, איינער וואס האט אנגערירט א מז, די מקור טומאה ביי אים איז אז ער האט אנגערירט א צווייטע מענטש. ער האט אנגערירט א מענטש וואס איז טמא, איז ער געווארן טמא, אבער ער אליינס האט נישט ארויסגעגעבן פון זיך א טומאה. מה שאין כן די זב, פון אים אליינס איז ארויסגעקומען א טומאה. איז פארשטייט זיך אז די טומאה קומט ממש פון זיך ארויס אליינס, איז מסתבר צו זאגן אז די טמאי מת איז א שוואכע מדריגה, ווי איינער וואס האט ארויסגעגעבן פון זיך אליינס דעם זב, און פארשטייט זיך אז די זב איז א העכער מדריגה פון טומאה. פרעגט די גמרא אזא קשיא, אדרבה ניין, אפשר טאר מען מעסט חמה ש ק אין טוען הזאה שלישית און רביעית, אז דו וועסט אנקוקן ווי אזוי איז זיך א מענטש מטהר, אז איך העל אנרירן א טויטע מענטש, די וועג וואס איך בין זיך מטהר איז איך מוז האבן פרה אדומה, איך מוז גיין שפריצן אויף זיך אויפן דריטן טאג, אויפן זיבעטע טאג, אז דו קוקסט אן זאב ווי אזוי בין איך זיך מטהר דארטן, איז פשוט גיי אין מקווה, איז פרעגט די גמרא ווער זאגט דיך? פון ווי נעמסטו אן מיט אזא פשטות אז די טמאי מת זיין טומאה איז א שוואכערע מדריגה? קוק א מינוט אויפן וועג וויאזוי איך מטהר, טמאי מת מוז אדורך גיין פר' אדמו ר, איינער וואס איז א זב דארף גארנישט טון, איז אפשר קומט אויס אז מדריגה א' איז זב, מדריגה ב' איז דער וואס איז געווארן טמא פון א מת. ענטפערט די גמרא ניין. אמר כ די תורה זאגט אונז טמא. באמת אז די קוקסט אין די פסוק שטייט צוות בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צריעה וכל זב וכל טמא לנפש. בעצם וואלט געקענט שטיין אין פסוק אזוי צוות בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צריעה וכל זב וטמא לנפש. וואס מישט איין דא די ווארט וכל? וואס קומסטו מיר צולייגן דא? איז זאגט די גמרא אזוי, וכל טמא לרבה איז טמא שרץ, ווען די תורה זאגט מיר וכל וויל די תורה דא עפעס צולייגן, און די תורה וויל דיר זאגן אז נישט נאר ווען דו האסט אנגערירט א מעס עסטו ווערן טמא און דו מוזט ארויס גיין פון די מחנות, אויך אויב דו האסט אנגערירט א שרץ מוזטו אויך ארויס גיין פון די מחנות, אז דו האסט אנגערירט איינע פון די שמונה שרצים און דו ביסט יעצט טמא האסטו די זעלבע דין ווי דו האסט אנגערירט א טויטע מענטש. יעצט דאס איז קלאר וואס זהב חמור מיט טמא שרץ, אוודאי די זהב איז א העכערע מדריגה ווי די טמא שרץ, די טמא שרץ מוז דאך נישט האבן קיין פרה אדומה, און נישט נאר דאס און מאי חמר פארוואס זאל איך זאגן זהב איז מער ווי דאס, כדאמרינן אזוי ווי מ'האט שוין געזאגט, ווייל די זהב, זיין טומאה קומט ארויס פון זיין קערפער אליינס, מה שאין כן אז איך האב אנגערירט א שרץ, איך האב אנגערירט א טויטע מענטש, האב איך פשוט באקומען די טומאה פון א צווייטע זאך. איז פשוט צו זאגן אז מדריגת א' איז דער וואס איז געווארן טמא פון א מעש אדער פון א שרץ, מדריגה ב' איז ניין דער וואס איז געווארן א זב. פרעגט די גמרא איין מינוט, אדרבה, שרץ חמור, גייסט זאגן ניין, שרץ איז יא חמור מער ווי זב, פארוואס? שקיימא טעמא באונס, אז איך האב אנגערירט בטעות א שרץ, אוודאי וועל איך ווערן טמא. אז איך בין בטעות געווארן א זב, ווי וואס הייסט בטעות? ס'איז געווען באונס, דו האסט געשלאפן צופיל, האסט געגעסן צופיל, האסט געטרינקען צופיל, אז דו קענסט אונז מסביר זיין פון ווי די טעם איז געקומען, ביי זב איז דא א הלכה, באונס ווערסטו נישט קיין זב. אויב אזוי, ווייטער זאג מיר אז סיי טעמ'ס מת, סיי טעמ'ס שרץ איז באמת א העכערע מדריגה ווי טעמ'ס זב. און לייג טומאה זהב אלס מדריגת א' טומאה, און לייג די מעש, א מענטש איז געווארן טמא פון א מעש, אדער מענטש איז טמא געווארן פון א שרץ אויף מדריגה ב', און לפי דעם דארפן זיי ארויס גיין פון אנדערע מחנות. ענטפערט די גמרא ניין. אמר ר' איך לערן פון אזוי, כי האי גוונא זהב מטמיאה מטמא באונס, וואס אונז האבן יעצט געזאגט אז א זהב באונס וועט נישט ווערן טמא איז נישט אינגאנצן אמת. די הלכה איז אוודאי, א מענטש וואס וועט א זהב, אז דו האסט איין ראי' עסטו ווערן טמא, צו ס'איז געווען באונס צו נישט, טמא עסטו ווערן. וויאזוי זאל איך זיך גיין מטהר זיין? דאס איז פשוט, דו גייסט אין מקווה, און מיט דעם וואס דו גייסט אין מקווה ביינאכט עסטו ווערן טהור. יעצט אויב האסטו געזען צוויי ראיות, יעצט טוישט זיך עס שוין. אויב ביסטו געווען א אונס, בשעת דו קענסט זאגן פון וואס ס'איז געקומען, דעמאלס ביסטו טועה. אויף אזוי ווייט אז דו מוזט נישט האבן קיין שבעה נקיים. אדער אויב ס'איז געשען דריי מאל, וואס דעמאלס די הלכה וואלט געווען אז דו דארפסט ברענגען קרבנות. ווייטער אויב ס'איז געווען באונס, דעמאלס דארפסטו דאס נישט טון. אבער אוודאי, פון איין ראי', אוודאי האסטו ווערן טמא אויף אזוי ווייט און אזוי שטארק ווי איינער וואס האט אנגערירט א שרץ. און זאגט די גמרא די מדריגות פון עונות איז סיי ביי שרץ און סיי ביי זהב די זעלבע כדרב הונא אזוי ווי רב הונא האט געזאגט אמר רב הונא ראי' ראשונה של זהב מטמא בעונות אוודאי די ערשטע ראי' א מענטש וואס פעלט א זהב אוודאי איז דאס מטמא און אפילו בעונות נישט קיין שום שאלה נישט עסט מוזן האבן א טבילה און עסט דיך מוזן האבן די זעלבע טהרה ווי די האסט ווען די רירסט אן א שרץ ממילא קומט אויס אז איך האב דא צוויי פארשידענע זאכן איינס איז די טומאה קומט פון אים אליינס ער אליינס האט קאנטראקטעד די טומאה. די אנדערע איז נאר א זאך וואס איך בין טמא געווארן דורך א צווייטן, אוודאי זאג איך, מדריגה א' איז דער וואס האט באקומען די טומאה פון א צווייטע זאך, מדריגה ב' איז דער וואס האט אויסגעגעבן פון זיך אליינס די טומאה. איז האב איך יעצט א שאלה, ווער דארף אויסגיין נאר פון מאכן די שכינה, אוודאי דאס מדריגה א', דער וואס איז געווארן טמא לנפש, טמא לשרץ, זיי מוזן אויסגיין נאר פון מאכן די שכינה, אבער הר הבית, אדער ירושלים, אוודאי קענען זיי יא דארטן זיין. מדריגה ב', דאס די זאב ע, נישט נאר וואס ער קען נישט זיין און מאכן א שכינה, נאר מאכן א לוויה מוז ער אויך ארויסגיין, ווייל ער איז מדריגה ב'. זייער פיין. פרעגט די גמרא ווייטער אזוי, ומאי חומרא דמצורע מזאב, האט מען געזאגט אז די מצורע איז דאס די העכסטע מדריגה, ער אוודע, ער מוז ארויסגיין סיי פון מאכן א שכינה, סיי פון מאכן א לוויה, און אויך פון נישט לייען אדער יעדע פלאץ וואס איז מקו חומה. פרעגט די גמרא א מינוט, מאי חומרא דמצורע מזאב? ענטפערט די גמרא, שכיין טועם פריה פרימה, ואסור בתשמיש המיטה, די מצורע האט א מורא'דיגע חומרא אויף זיך, אז ער מוז צורייסן זיינע קליידער, ער מוז לאזן וואקסן זיינע הארן, ער איז אסור בתשמיש, זע איך אז די מצורע אז ער האט אסאך חומרות אין זיך. אויב אזוי, אז דו האסט א שאלה ווער האט א העכערע מדריגה אז טמא איז די זב אדער די מצורע, אוודאי וועל איך דיר זאגן אז ס'איז די מצורע. פרעגט די גמרא איין מינוט, אדרבה, אפשר ניין, זהב חמה, זאג אז מיט זהב איז מער חמה'דיג ווי מיט צורה, און איך ריק ארויף זהב פון מדריגה ב' צו מדריגה ג', פארוואס? שקיים מטעמים משכב ומושב, יעדע זאך וואס ער זיצט אויף דעם, יעדע זאך וואס ער ליגט אויף דעם, יעדע זאך וואס ער לערנט זיך אן אויף דעם, אלעס וועט ווערן א אהבה תמימה. און מטמא כלי חירות בהסת, אז דו האסט למשל א שטעקן און אויף איין זייט ליגט א כלי און דו רירסט נאר דעם שטעקן פון איין זייט, וויבאלד די כלי רירט זיך מיט, אויב אזוי האט די כלי אויך ווערן טמא אפילו האסט עס קיינמאל נישט אנגערירט. זעה איך אז די זאב האט אין זיך אזא שטארקע טומאה, איז אויב אזוי אפשר דארפסטו ריקן און זאגן אזוי, זאב איז מדריגה ג', מצורע איז מדריגה ב', און נישט ווי אונז האמיר יעצט געוואלט זאגן פארקערט. ענטפערט די גמרא ניין, אומה ק די תורה זאגט אונז זאב, די תורה וואלט אונז געקענט זאגן וכל זאב, אזוי ווי עס איז געשטאנען פריער מען האט געהאט א שאלה מוז שטיין לוכל, דא בעצם קען אויך שטיין כל צוריה וזאב וכל טמא לנפש, פארוואס זאגט אונז די תורה ביי די זאב וכל זאב, וואס לייגסטו מיר צו מיטן וכל? נאר וואס, זאגט די גמרא, וכל זהב לרבות בעל קרי, וכל זהב לייגט צו אז נישט נאר דער זהב ער מוז ארויס גיין פון די מחנה, נאר עס איז דא נאך איינער וואס מוז ארויס גיין פון די מחנה, דאס איז א בעל קרי, א מענטש וואס קומט ארויס פונעם זרע, ער מוז אויך ארויס גיין. איז יעצט, זאגט אונז די תורה, סיי דער בעל קרי, סיי דער זהב, ביידע מוזן ארויס גיין פון די מחנות. איז יעצט, איז מצורע חמור ווי בעל קרי, דאס איז פשוט, אז מצורע איז מער חמור'דיג ווי א בעל קרי, ווייל בא מצורע, ער פרעגט גמרא מאי חומרא, פארוואס זאגסטו אזוי? דאכט ער זאגן פשוט, כדאמרן אזוי ווי מ'האט פריער געזאגט, אז ער האט, ער דארף לאזן וואקסן זיינע הארן, ביז צו רייסן זיינע קליידער, איז אסור בתשמיש, און דו קענסט מיר נישט קומען זאגן אה, ער איז מטמא יעדע זאך במשכב ומושב, ווייל דאס איז נישט אמת, ער האלט נישט די זעלבע מדריגה די אב הטומאה אזוי ווי די זב, אויב אזוי קומט דאך אויס אז די זב מיטן בעל קרי זיי גייען צוזאמען. און איך קען דאך נישט זאגן אז די מצורע איז מער א העכערע, די מצורע מוז דאך זיין א העכערע מדריגת טומאה ווי די בעל קרי, ווייל די בעל קרי האט נישט אין זיך עפעס א חומרא פאר דערווייל, אויב אזוי מוז דאך זיין אז מצורע איז די שלב ג', זאב און בעל קרי איז זייער זענען שלב ב'. פרעגט די גמרא ניין, אדרבה איך העל דיר פרעגן אזוי, אפשר בעל קרי חמור, שקיימת טעמא במעשי', ווי אזוי ווערט א בעל קרי בעל קרי? דאס ווען עס קומט ארויס פון אים זרע. יעצט ס'איז דא א חילוק צווישן בעל קרי מיט זרע ווי רש י זאגט אז די קוליע איז אביסל אנדערש. איז יעצט די שאלה איז אזוי, ווי אזוי וועט וועט איך טמא? ווי אזוי וועל איך ווערן א בעל קרי? דאס אפילו במשי. אפילו עס קומט נאר ארויס א משי, גלייך עס דיר ווערן א בעל קרי. מה שאין כן לגבי מצורע, מוזטו האבן מער, איז מער חמר'דיג. דו מוזט האבן כחצי פיל. איז פרעגט די גמרא, ווער זאגט דיך אז די מצורע איז א העכער מדריגה ווייל ער איז חמה'דיג? אפשר נישט, פארקערט אז דא זעהסטו לגבי די בעל קרי אז ער ווערט טמא גלייך אפילו במשי, מה שאין כן די מצורע מוז האבן כחצי פיל, מוז האבן מער ווי דאס, אויב אזוי זאג אפשר פארקערט ווידער און זאג מדריגת בית איז מצורע, מדריגת ג' איז בעל קרי מיט זהב. ענטפערט די גמרא, סובר לא כרב נתן, האלט אזוי ווי רב נתן, דתני רב נתן אומר משום רבי שמואל, זהב צריך כחסימת פי האמה, אז א זהב מוז האבן א העכערע מדריגה, ער מוז האבן מער ווי א מצורע, ער מוז האבן כחסימת פי האמה, אזויפיל צוצודעקן זיין פי האמה, קומט דאך אויס אז ער פארקערט, ער מוז האבן מער כדי צו ווערן טמא. אבער די גמרא לייגט שוין צו ולהוידע לו חכם חמור משמוידע געווען, איז יעצט הגם רבי נתן רעדט נאר פון א זהב, אבער ועיסק איש ליה בעל קרי לזהב, וויבאלד כ'קען צוזאמשטעלן די בעל קרי מיט א זהב, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק זו איז תורת הזהב, האב איך דעם ווארט זהב אשר תעצום ממני שכבה זרה, לייג איך זיי צוזאמען, וויבאלד כ'זעה דאך אז זייער שיעור איז, נישט אזוי ווי אונז האבן יעצט געזאגט מיט א מעשי, נאר וואס ס'איז מער ווי דאס, מער ווי אפילו די מצורע, אויב אזוי מוז איך זאגן, די מצורע ער איז די העכסטע מדריגה, ער האט די מערסטע כמוס אויף זיך, אזוי האט מען געזאגט, שקיין טועם פריה, שקיין טועם פרימה, ער איז אסור בתשמיש, ער וועט ווערן טמא אפילו מיט אסאך א קלענער רשעה, אויב אזוי דו האסט א שאלה וועם צו לייגן אויף מדריגת ג', אוודאי מוז איך צולייגן, די מצורע גייט אויפן דריטן פלאץ, און ער איז די העכסטע מדריגה פון טומאה אויב אזוי מוז ער ארויסגיין סיי פון מחנה שכינה, סיי פון מחנה לוויה און סיי פון מחנה ישראל, מה שאין כן דער זאב, ער מוז נאר אויסגיין נאר פון מחנה שכינה און נאר פון מחנה לוויה. פרעגט די גמרא נאך, לאמיר דא צוענדיגן דעם פסוק, אין דעם פסוק שטייט וכל צוריה, פרעג איך דיך אז דו האסט מיר יעצט גע'דרש'נט סיי וכל זאב האסטו מיר גע'דרש'נט האסט מיר צוגעלייגט איינעם, סיי וכל טמא לנפש האסטו אויך גע'דרש'נט האסט אויך איינעם צוגעלייגט, פרעג איך דיך וכל צוריה למה לי, פארוואס דארף די תורה זאגן כל צוריה, וואס העסטו דארטן צולייגן? וועם העסטו צולייגן צו מדריגה ג'? ענטפערט די גמרא, איידער די כסוף כל זהב, כסוף נמי כל צוריה. ביסט גערעכט, איך האב גארנישט וואס צוצולייגן פון דארטן. נאר איידער ס'שטייט וכל זהב, שטייט אויך וכל טמא לנפש, האב איך אויך צוגעלייגט וכל צוריה. זאגט די גמרא ווייטער, רבי יהודה שפיר כאמר רבי שמעון. די גמרא גייט יעצט צוריק אויפן פריערדיגן עמוד, איז לאמיר זיך דערמאנען וואס מ'האט דא געהאט. זיי האבן געהאט א מחלוקת צווישן רבי יהודה מיט רבי שמעון, ווי אזוי טייטש איך אויס דעם פסוק? פון ווי ווייס איך אז ס'איז דא דריי פארשידענע מחנות? האבן געהאט אזוי, רבי איד האט געטייטשט אזוי, אין פסוק שטייט צוות בני ישראל וישלחו מן המחנה, האב איך איין מאל די ווארט וישלחו מן המחנה. ס'שטייט ווייטער, אין די נעקסטן פסוק, מזרחה עד נקיה ותשלחי אל מחוץ למחנה, האב איך נאכאמאל די ווארט מחוץ למחנה. שפעטער האב איך נאך א פסוק במצורע, וואס שטייט דארטן בדד ישב מחוץ למחנה, למחוץ למחנה מושבו, זעה איך פון דארטן וויבאלד די תורה האט דריי מאל דריי פארשידענע וועגן צו זאגן דעם זעלבן זאך, און די תורה זאגט אויך די ווארט מחניים, האט רבי איד געטייטשט, לערן איך פון דארטן אז ס'איז דא דריי פארשידענע מחנות. איך קום און אויף דעם רבי שמעון, זאגט רבי שמעון ניין, איך דארף נישט האבן די פסוק אויף דעם, די תורה זאגט אונז שוין צב את בני ישראל ווי שלחים אין א מחנה, כל צוריה, איינס. כל זב, צוויי. שפעטער וכל טמא לנפש, דריי. זאגט ער, פארוואס זאל די תורה מיר מוזן אויסציילן יעדע זאך סעפערעטלי, דעם צוריה, כל זב, וכל טמא לנפש, שרייב נאר טמא לנפש, ער מוז ארויסגיין, פארשטיי איך אז יעדער אנדערער מוז אויך ארויסגיין, זיי זענען דאך אלע מער חמור מער ווי אים. וועגן דעם זאגט רבי שמעון, היות די תורה ברענגט יא ארויס יעדע איינס פאר זיך אליינס, לערן איך פון דעם אז יעדע איינער האט זיין אייגענע מחנה, האב איך דא א מחלוקת, פון ווי ווייס איך די ג' מחנות? איז עס וויבאלד די תורה נוצט דריי פארשידענע לשונות אזוי האט רבי יהודה געטייטשט, אדער ניין וויבאלד די תורה פארזאגט אונז ספעציעל צו ריה, זאב, און טומאה לנפש, פון דארטן הגם איך וואלט עס געקענט אויסלערנען פון א קל וחומר, אבער למעשה די תורה זאגט עס יא, לערן איך ארויס ארויס פון דארטן. פרעגט די גמרא אזוי, ורבי הידא, שב היכא אמר רבי שמעון, רבי שמעון האט דאך א מורא'דיגע טענה, רבי שמעון זאגט דאך זייער גוט, די תורה זאגט מיר שפעציעל, כל צריעה, וכל זב, וכל טמא לנפש, הגם ס'פעלט בכלל נישט אויס, איך קען עס דאך לערנען בקל וחומר, איז פארוואס מוזט איר קומען רבי הידא און זאגן ניין, דאס וויל איך נישט נוצן, נאך וואס די תורה זאגט ווי שלחי מן המחנה, די תורה זאגט על מחוץ למחנה, די תורה זאגט בודד ישב מחוץ למחנה מושבו, ס'דרײַ פארשידענע לשונות, ווייס איך דריי פארשידענע מחנות, וואס איז שלעכט מיטן וועג וואס רבי שמעון האט עס געלערנט? ער זאגט דאך זייער גוט! ענטפערט די גמרא, אהי מי בוילה ליה כדתניא, רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר זאגט, יאכל דוחקי זבעין עם מסורהין, ונכנס אלי אזור בפסח הבא בטומאה, וואס איז געווען אויב ס'איז געווען א יאר כלל ישראל געווען טמא, האט מען געזאגט אויפן פריערדיגן עמוד, מען ברענגט קרבן פסח, אפילו רוב כלל ישראל זענען טמא, זענען אלע געווען טמא לנפש, האט מען געברענגט קרבן פסח. און וואס איז יעצט? דא געווען איינער וואס איז געווען א מצורע, איינער וואס איז געווען א זב, ער האט זיך מיטגעכאפט, ער גייט אין א זארע, ער זעט כלל ישראל איז טמא, ער גייט מיט, ער גייט אויך שעכטן. יכול יהיה כיוון, קען זיין דו וואלסט מקיים כרת א גאנץ יאר אז דו גייסט אריין אז דו ביסט א זאב, אז ביסט א מצורע, אוודאי באקומסטו כרת, עס קען זיין אויף אזא יאר וואס כלל ישראל איז ממילא טמא, אבער דו ביסט למעשה א מצורע, דו ביסט למעשה א זאב, פאר דיר איז נישטא דעם היתר אז דו קענסט גיין ברענגען א קרבן פסח בטומאה, אפשר וואלט איך געמיינט אויף די יאר באקומסטו אויך כרת, אז דו האסט דיך מיטגעכאפט איז דאס נישט אנדערש ווי א נארמאלע יאר, אזוי ווי א נארמאלע יאר קומט זיך די כרת, די יאר באקומסטו אויך כרת. תלמוד לומר, זאגט די גמרא ניין, אין די פסוק שטייט וישלחם אין המחנה כל צריה וכל זב וכל טמא לנפש, זאגט די רבי הי ד, בשעה שטמא'ע מייסען משתלחין, זאלסטו וויסן, נאר אין א י, וואס די טמא'ע מייסען ווערן אוועק געשיקט, און מען זאגט זיי גייטס ארויס פון דא, עטס האטס גארנישט פארלוירן אין בית המקדש איר טארסט נישט אריין קומען דא, נאר דעמאלס זבו ן מצורעים משתלחין, נאר אין אזא י פארשיק איך דעם מצורע און דעם זב, און איך זאג דו גייסט באקומען כרת אז דו גייסט יא אריין קומען. אבער איין טמאי מייסן משתלחין, און א יאר וואס די טמאי מייסן ווערן נישט משתלח, פארוואס? ווייל כלל ישראל קומט אריין אין בית המקדש ברענגען דעם קרבן פסח אפילו בטומאה, ווייל רוב ציבור איז טמא, אין אזא יאר זאלסטו וויסן אז עשו און מצורע משתלחין, איינער וואס איז געווען עשו, איינער וואס איז געווען א מצורע, אוואדי דו טארסט נישט אריין קיין בית המקדש, דו טארסט נישט ברענגן קרבן פסח, פאר דיר איז נישט געזאגט געווארן דעם היתר, אזוי האט מען געזען אין תורה זאגט נפש, דווקא ווען ס'איז פאר נפש טמא געווארן, דעמאלס איז דא אזא זאך אז טומאה היתרה בציבור. אבער זאלסטו וויסן אז דו ביסט יא געקומען, און דו ביסט יא געווען א, ביסט געווען א מצורע, דו ביסט געווען א זאב און דו ביסט געקומען מאכן דעם קרבן פסח, הגם ס'איז געווען בעיסה, קיין כרת קען איך דיר נישט געבן. עס זאגט דער רבי הידע, ווען די תורה זאגט מיר דריי פארשידענע לשונות, כל צוריה, וכל זאב, וכל טמא לנפש, וויל די תורה מיר דאס אויסלערנען. אויב איז אודות נישט איבריג, אזוי ווי ר' שמעון וויל טענה'ן, מוז איך זאגן די תורה זאגט ווי שלחי מן המחנה, די תורה זאגט אל מחוץ למחנה, די תורה זאגט בודד יישב מחוץ למחנה ומושבו, די צו אויסלערנען אז ס'איז דא דריי פארשידענע פלעצער, איינער דארף גיין פון חוץ למחנה שכינה, איינער דארף ארויסגיין חוץ ממחנה לוויה, און איינער דארף ארויסגיין חוץ ממחנה פון ישראל. וועגן דעם זאגט אבי די איך קען נישט לערנען אזוי ווי רבי שמעון האט געלערנט. אמר מר. זאגט מר. זאב, האט מען געזאגט און בעצם די פסוק קען שטיין זאב, עס וואלט נישט געדארפט שטיין כל זאב, אזוי האט מען שוין פריער געזאגט, די כל זאב בעצם איז איבריג, האט מען געזאגט אזוי, אז וואס לערן איך פון דעם אלא רבא איז בעל קרי, איינער וואס איז א בעל קרי, ס'איז ארויסגעקומען פון אים זרע, איז ער איז אויך איינער וואס דארף ארויסגיין און מעגן שרייען קומען. זאגט די גמרא מסייעי ליל ר' יוחנן, איך האב א שטיקל ראיה און דאס שטימט זייער גוט מיט ר' יוחנן, דאס וואס די גמרא זאגט דא אז ווען די תורה זאגט וכל זהב ביסטו אויך איינער וואס מוז ארויסגיין פון די מחנות, און זהב מיינט נישט נאר זהב נאר זהב מיינט בעל קרי אויכעט, דאס שטימט זייער גוט מיט ר' יוחנן. דאמר ר' יוחנן, ר' יוחנן זאגט, מחילות לא נזקקין. סתם א זייטיגע פוינט וואס ס'מאכט אז די טאנעלס אונטער די אזורה לוינע סקאטשי האט נישט די זעלבע קדושה ווי אויבן דארט אין די אזורה. נאך א זאך, איר בעל קרי משתלח חוץ לשני מחנות. די בעל קרי דארף איך אים פארשיקן חוץ לשני מחנות. חוץ פון ל ק פון די מקום השכינה. נישט אין די אזורה מעג ער זיין, און נישט אויף הר הבית מעג ער זיין. זאגט מרת דאס שטימט זייער זייער גוט, אונז האבן דאך יעצט געזאגט ווען די תורה זאגט אונז וכל זהב, דער זהב האט מדריגה ב', זיין טעמא איז העכער ווי דער טמאי מת, אבער נידריגער ווי דער מצורע, און פשט איז ער מוז ארויסגיין פון די מחנה שכינה און די מחנה לוויה, שטימט דאס זייער גוט מיט וואס ר' יוחנן האט געזאגט אז וכל זהב מיינט נישט נאר וכל זהב, נאר ווי די גמרא האט געזאגט וכל זהב מיינט אויך צו זאגן בעל קרי, דאס איז טאקע וואס ר' יוחנן זאגט, נישט נאר דער זהב מוז ארויסגיין פון די מחנה שכינה און די מחנה לוויה, דער בעל קורא מוז אויכעט ארויסגיין. פרעגט די גמרא נאך איין קשיא, מאי סביך עליה פרעגן א קשיא פון א משנה, אין משנה איז געשטאנען בעל קרי כמגע שרץ, די דין פונעם בעל קרי איז די זעלבע זאך ווי איינער וואס רירט אן א שרץ, אזוי ווי איינער וואס רירט אן א שרץ ווערט ער טמא, די זעלבע זאך איז מיט א בעל קרי אויכעט. אבער די מלמדים פארשטייען וואס וויל די משנה זאגן דא, זיי האבן די זעלבע דין און בעלקערי, די זעלבע זאך ווי איינער וואס רירט אן א שרץ, מילא, לכאורה וואס וויל די משנה אונז זאגן, למחנותם, אז די זעלבע פלאץ ווי א בעלקערי ווי איינער וואס רירט אן א שרץ מוז ארויסגיין, האט מען געזאגט פאר מחנה שכינה, די זעלבע זאך א בעלקערי, ער מוז אויך נאר ארויסגיין פאר מחנה שכינה, אבער מחנה לוויה קען ער יא בלייבן. פרעגט די גמרא, דאס איז דאך א סתירה וואס האסט יעצט געזאגט, אונז האבן יעצט געזאגט אז בעל קערה איז די זעלבע דין ווי זאב, און ער מוז ארויסגיין פון צוויי מחנות, און דא זאגט די משנה, בעל קערה איז די זעלבע דין ווי איינער וואס האט אנגערירט א שרץ, וואס איינער וואס האט אנגערירט א שרץ מוזן ארויסגיין פון איין מחנה, פרעגט די גמרא שטימט דאס דאך נישט. זאגט די גמרא לא, ניין, נישט דאס איז דער ריכטיגער פשט, ווען די משנה וויל מיר צוגלייכן די מאלקערי צו איינער וואס האט אנגערירט א שרץ לטימאותם, פאר זייערע טומאה, אז וואס דער ווערט טמא, דער ווערט טמא, פרעגט די גמרא איין מינוט, לטימאותם? דאס איז וואס די משנה וויל מיר אויסלערנען דא? האי טמאת ערב כסוף ביי, והאי טמאת ערב כסוף ביי, סיי פאר די מענטש וואס האט אנגערירט א שרץ, סיי ביי די מענטש וואס איז טמא געווארן דא פון א מגע פון א שרץ, אדער דער וואס איז טמא געווארן דא ווייל ער האט אנגערירט פון א בעל קרי, אויף ביידע שטייט וטמא עד הערב. איז דאס וויל די משנה מיר קומען זאגן א זאך וואס שטייט קלאר אין די פסוק אז טומאות איז עד הערב, ער גייט אין מקווה און איז זיך מטהר, אז דער בעל קרי קען גיין אין מקווה און זיך מטהר זיין, דאס גיי איך לערנען פון שרץ? איך האב א פסק ביי שרץ, איך האב א פסק ביי בעל קרי, און וואס מיזטו מיר זאגן, דאס וויל די משנה מיר אויסלערנען, א זאך וואס איך זעה פשוט אין די פסוקים? אלא לאו, נאר מוז דאך זיין, למחנ אויסם, אז די משנה וויל אונז זאגן, בעל קרי האט א זעלבע דין ווי איינער וואס האט אנגערירט א שרץ, אזוי ווי איינער וואס האט השי ת אנגערירט א שרץ, מוז נאר ארויסגיין פון איין מחנה, מחנה שכינה, איז דאס די זעלבע זאך מיט דער וואס האט אנגערירט, ער איז א בעל קרי, מוז ארויסגיין נאר פון איין מחנה, איז ווייטער פרעג איך דיר, ווי איז עס דיר מיר קענסט זאגן אז די בעל קערעט איז זעלבע דין ווי א זאב, ווען דא זעה איך ניין אט איז זעלבע דין וואס איינער האט אנגערירט א שרץ. זאגט די גמרא לעולם לא תמוסם און אמת און אריין, אוודאי גייט עס אויפן טומאה, די תורה וויל דיר זאגן, די משנה וויל מיר זאגן, ווי אזוי האט ער ווערן טמא? אבער נישט אויפן חלק ווי דו האסט מיר געזאגט, אז ווי אזוי בין איך זיך מטהר מיט דעם וואס איך גיי נישט בערב אין מקווה, און מיין טומאה איז נאר פאר איין טאג, נישט דאס וואס די משנה וויל מיר זאגן. וואו כמשמע לן די משנה וויל מיר זאגן, די בעל קרי כמגן שרץ, אז די בעל קרי האט אזוי דין ווי א מגן שרץ, מה א מגן שרץ מטמא באונס, אויף בעל קרי מטמא באונס. אזוי ווי איינער וואס רירט אן אויף א שרץ, אדער האסט נישט געוואלט אנרירן, אבער למעשה האסטו אנגערירט האסטו ווערן טמא, איז די זעלבע זאך אויך די בעל קרי, אפילו עס איז געווען באונס, נאך אלס זאלסטו וויסן טמא עסטו ווערן. אבער לגבי מקום פון ווי דו דארפסט ארויסגיין, זאגט די גמרא אוודאי, די מחנות בלייבן פארשידן, די בעל קרי דארף ארויסגיין פון צוויי פלעצער, סיי פון די מחנה שכינה און אויך פון מחנה לוויה, מה שאין כן, דער וואס איז נאר טמא געווארן פון א שרץ, פון מקום שכינה מוז ער ארויסגיין, אבער פון מחנה לוויה אדער מחנה ישראל אוודאי מוז ער נישט ארויסגיין.